lo va ku ri munhu un'wana so i have to be fair na mina loko ni kha ni trenda ni fane ni ta ni ta ti reporta la so ni le ku trendeni so ni fane ni endla mahungu hi mina because apparently ni le ku lweni apparently ni le ku bifaneni na xongi rhangani hi leswi swi nga xiswona ve ri ni le ku bifaneni na xongi rhangani ve ri ni le ku lweni na xongi rhangani a ni swi tivi

ti-award ti hi pfunile u tlhela ku ha ha ha and then i walked away ni ku mi nga titimeli and lot of people reacted to this thing within four hours i had 262 ha ha has and then tlhela kuma 42 comments and one share so that, that's what happened ndzi fike ni tsala swilo leswiyani

but then she responded to that uh, status leyo xa ku hi wise ti-live ti-award ti hi pfunini ne ivi xo nga fika responda apparently uh, unfortunately a ni na a ni na swona leswi a nga swi tsala laha because swi dilitiwini i swi dilitini yena xo ngi rhangani so a swa ha ri kona a ni nge koti ku mi komba then ivi a ya tsala ka status xa yena mara laha loko a responda ka status xa mina lexa xa live xa ku hi wise ti-live if ka tsala ku you are wicked ivi a tsala leswi a vekela ti-dustbin mina i laughed ni tlhela ni fika ni responda ni ku ha he he mani rhangi mi ri se yena a ri ntiya you know because i thought she was actually playing along in the joke because it was a joke that thing ne

this one let me show you lexiwa if ka commenta ka status leyi xa mina xa ku hi wisite live hi hi leswi xonge a nga swi tsala a ku ka ka swilo hinkwaswo mi vaviwa hi yini loko ni nghena ka live hi foni ya mina na data ya mina swi tikomba swi vava swi vava ngopfu I'm a threat ivi a hleka

leswi a ni comment swo mara vanhu vo tala va fika va commenta la ka xiteta xa yena lexiwa lexiya xa xa ku I'm a threat va fika va comment va tele vanhu vo tala va kha ku ya vanhu va ku zonda yini yini yini yini vanhu va na jelezi njhani njhani njhani njhani vanhu vo tala va va fika va comment lava va va kha va va kha va ni bula na mina van'wani va kha va ni va ni chinghela ivi xongi i fika a responda ka ka ka comment ya mina yin'wana ni yi tsarini kwala a na ha swi tika ni tsale ku yini

hambi van'wana va fika va comment va ku ri ya va ku jelezela hi mhaka ya risimu leriya ra ra munhu wa munhu njhani njhani njhani hehe va lwa na wena wa swi twisisa then ivi na yena a fika comment a ngetelaka ku ya a hi yena ntsene va tele vanhu lava ku n'wi jelezeleni wa swi wa swi ngo oh, okay swi lava ku swilo leswi a mina ku ya ni welawela swilo ni kha ni nga swi tivi cause status leya xa mina honestly speaking a ko va joke and a ni nga swi kumanga helo a ni nga kumanga influence for, eh, from anyone a ni nga xi vonangi hele xitatus lexiyani kumbe a ni nga kopelangi xitatus xa munhu no fika ni tsala swilo swa ni nga swi hleketa hikuva ni hlekete swilo swin'wana leswi a swi hambane kule ngopfu na xihongi a swi nga fambelani na yena futhi xihongi swilo leswiya then ivi himpela a tlhaba xitatus xin'wana xihongi a fika ku loko nghoma a va rhabisa leyi a ni ta yi kombela va yi withdrawa hi ku yi ni vangela switlhavi ni ta ze ni fa nsiya vana va mina hi ku zondhiwa rivengo leri a ri roxe heyi e se na swi vona ku e mhaka leyiwa ha swi la ku yi serious mos na swi vona ku mhaka leyiwa hi serious se ni ku no man let me also respond because mina i was only joking And I did say I, I apologize to her if she thinks I'm talking about her on my status leya xa ku hi wise ti live ne which a no delela mina a ni delela ti-artist ta xitsonga a ni delela um vanhu lava va endlaku ti-live lava va nga riki ti-artist a ni delela vafundhisi a ni delela vanhu vo tala lava nghenelela swa ti-award ende ka ta wa tinghenele vanhu vo tala ngopfu a hi yena ntsena xo ngirangani na vafundhisi ni vanhu vo vonela swa swa poetry swo tala ni ta swi explain eka the next video then ivi mina ni fika ni ta na mina ni fika ni responda because se a na swi vona ku se vala lava mina ni lava ni va tivaka se ve le ku hlaveleleni ka xitatus xa xongi tanihileswi na ye a nga vula ku vala lava yena mina ni le ku tsale ni tsale xitatus hi ku la ku tsakisa vala lava yena

Ni vuya ni fika ni tsala xitetasi lexiwani ni fika ni ni ku ni loloha no update switetasi cause mi ta ku ni vulavula hi n'wina loko ku ve makhecha khechani loko ku ri swi ya hi ku rhuketela na mina swi kota ku rhuketela swo tala no miyela loko ku ve ti-status ta mina ta mihlohlonya bana ni ti-live

swilo leswiya mi ni nga swi tsala people will have just shared that status and laugh mara because u tsale mandla gingirikani the people vanhu vanhu vanhu vanhu va kwata which it was just a joke and state, state, mm, i mean respond leyi ya continue koko I, i don't have it here in front of me let me read it for you because i have it on my phone I, I actually have it here let me read it um oyane oh, loko ku ri okay a ni ku loko ku ri a ku lo tsala ti-celebrity ta ka gaza loko a ku lo tsala ti-celebrity ta vo u a mi ta va mi hlekini on my previous status swi tlhe swi nga vi pongo but because ku tsale mandla gingirikani who wrote that joke uh, but because it's mandla gingirikani who wrote the joke Matikwatakwatisa. I repeat, tsalwa ra mina leri nga hundza a ndzo vungunya tinkambi ta ka Gaza hinkwato. And I'm still saying it from the bottom of my heart. It was a joke. Since I'm not uh, I'm not a Facebook celebrity, I will address this matter further

eh, leswi swi nga humelela leswiyani mina mandla gingirika na swi tiva ku a ni le ku lweni na munhu i don't have i don't have i mean come on guys i mean come on like really like really really like really i'm shocked i'm shocked anyway